Mae'n wahanol ond 'da ni yma i ddarllen, deud am y llyfrau. Da ni wedi bod yn darllen y... dwi wedi darllen... dwi wedi darllen Bwys Drylod a Boganodd a... Gan? Gan Manon Steffan Ros. A gan Manon? Oedd hi yn y Gŵyl Llenyddiaeth. Gan Manon Steffan Ros. Blasu!
Wel, dwi isio deutha chi yy os dach chi isio darllen hwn yy Cewch yy digon o dwylo yy digon o amser ar eich dwylo, dim dwylo ar amser. Oherwydd wel ma'n neis hefyd i jyst ca'l am- bach o amser dechra darllan a wedyn oherwydd be' dwi'n ffeindio os ti'n darllan pennod a wedyn o fi'n gor'o' mynd i gysgu a meddwl o dwi isio gwbo be' sy'n digwydd! Felly weithia' ti'n me'wl o weithia' ti'n me'wl o ma'r stori'n mynd i lawr a wedyn ma' 'na wbath i godach chi fyny eto ac dwi isio gweld hwnna'n dda.

Doedd Hywel ddim yn redwr da iawn yn yr ysgol. Yn wir, byddai'n ymysg yr olaf mewn cystadlaethau traws-gwlad. Ond rwan, teimlodd ei egni'n llenwi ei goesau a gwibiodd o stryd i stryd yn chwilio am y Nico Bwbi. Roedd na deimlad anghyfarwydd yn ffrwydro neu fol. Dicter. Sut y medrai hen fwysfil na wneud ffasiwn beth i Hilda? Aeth hithau ond yn trio helpu cath fach ddiniwed. Nes i fwynhau hwn yn ofnadwy. Yr unig beth oedd o'n gwneud i fi fod isio'r bita. Na, achos mae 'na reset ar ddechrau bob pennod. Fatha pwdin siwat? Y pwdin barlys, nes i roi cynnig ar y pwdin barlys a nes i ddim llwyddo. Oedd yn edrach mwy 'tha mod ar by- fatha bod yn dod o Bwystffordd yn ganol, nag o Plas Ŵyr.
Ond ma'r plot yn gry iawn a pentref sydd yma, gwahanol gymeriadau a mae pennodau gwahanol wedi cael eu sgwennu gan gymeriadau gwahanol a dach chi'n gweld sut maen nhw'n plethu. Mae o'n... yy mae'r llyfr yn agor efo yym Jonathan yn rhoi llyfr i'w fam sy'n 80 yn y flwyddyn 2010 ac yn dweud sgwennwch eich hunangofiant. Dydy hi'm yn gallu cofio gymaint a hynna trwy eiriau ond trwy flas gwahanol bethau. Mae'n sgwennu'n synhwyrus iawn ac yy dach chi'n gallu mynd i mewn. O'n i o'n i yn y pentre yma 'lly ac isio gwybod y y berthynas gwahanol rhwng y gwahanol bobl. Ddim pawb yn neis neis, o' 'na rhei yy perthynas rhwng rhei pobl yn ddigon annifyr ac yn enwedig perthynas Pegi a'i mham o'dd hi 'di bod trw' lot ond yr dyna be' o'n i'n mwynhau mynd dan groen y cymeriada 'ma.

Ei llygaid yn canolbwyntio ar ei chynhwysion. Roedd tusw o flodau gwyllt mewn cwpan ar y bwr', a sgons ffres yn oeri ar yr ochr. Roedd hi wedi goleuo'r lampau oel, ac roedd y diwrnod braf y tu allan wedi pylu yn las tywyll melwydaidd, a'r lleuad lliw caws yn syllu'n gedgrwth arna i drwy'r ffenest. Drychwch be' nes i i chi, medda Pegi gyda gwên. a chodi bowlen wen i'm dwylo. Pwdin barlys. Yn union fel yr arferai mam i wneud o, yn huvan, meddal a barlys tewion. Roedd hi wedi rhoi llond llwy o jam ynddo hefyd, yn belen weidlyd yn ei ganol. Mae'n rhaid ei bod hi wedi wneud o yn y bore, a'i fod o wedi bod yn araf goginio ar y stof drwy'r dydd, heb yn wybod i mi. Cododd Peggy llwy o'r fowlen a thacluso'r pwdin yn fryn bach o hufen trwchus, a gwawr y jam yn rhyddban drwyddo. Chwythodd fy merch ar y stêm a godai o'r llwy, cyn ei chyfeirio at fy ngheg. Agorais fy ngwynflaen awchus. Roedd o'n art teithiol o hyfryd, Yn bob dim a fu'n flasus i mi, yn bob dim roeddwn i wedi golli. Roedd y pwdin hufennog a greodd fy merch i mi yn fwy miniog o feddal nag unrhyw blât a cholwyd.
Wel, y. Mae'n rhyfedd iawn bod ni'n deuddeg dau deg y llyfr hwn i gesiwn gan bresant gan ffrind fi ac.
Prynish i hwn oherwydd bo' fi licio'r clawr a bo' fi licio Bara, nes i ddechra darllen Pwystfilod dy Bganod, ond oedd o'n codi tipyn bach o ofn arna i, wedyn nes i adal i Dad ddarllen hwn efo ti, ac oedd hwn awyrgylch, wel oedd y clawr yn gwbl wahanol a do, nes i fwynhau hwn lot mwy, a dwi ddim di mynd yn ôl at Bwystfilod dy Bganod achos... Be dwisio pointio allan, nes ti ddim hyd yn oed cyrraedd y pant efo, part efo'r monster hyd yn oed. Naddo, ond oedd o'n anaws, anghynas. yn y tudalennau cynnar. Nes i ddim mwynhau. Ond dwi'm di mynd yn ôl ato fo chwaith. Felly di darllen hwn ddim di codi awydd arna fi fynd yn ôl at Bwys Filod a Baganod.